ka badii takka hin dindalayin ka waa takka ittiin goone makiinaa haaree fuudhee qulfii harka kaayetti kan inni gizee makiinaa san wanni godhe eega gartee harka ala gabbanee garlaan makiinaa uffata saniin gartee uffata makiinaa saniin oofu koba qaba kibrii isaa namni danda'u hin jiru baq laalado walaw basata allahu rizqa licibaadii labaqa ofil ardiin Taba seetee saati boo. Bara aayilli tun aayata ajaa'ibaati bara. Laba koo fil ardiin duuba gartee qaaruuniif siif geessi. Qaaruun gartee obboleessoo ka rabbiin subhaana wa ta'aalaa bara qulfii gartee kaznaa isaa nama afurtamii olii ol fuudhee banee maallaqa keessaa baasa. Egaa obboleessoo. Aboo qaaruun rabbiin duniyaa kana si kenne akkana si cabse karaa keeyriiti dalagadhuu maarree janiin. Rabbiin si cabse maal odeesstan boo isin. Hay maal taatan? Rabbiin si cabseen isin jettan tun maal? Hay innamaa utiitu alaa ilmiin indii bara beekumsa kiyyaan hin fidee duniyaa dila kana. Hariifummaa tiyyaan hin fidee bara. Labaqoo fil ardi kunoo. Hariifummaa tiyyaanin fidennaan lafa koo fil ardi. Ani hariifa teetin achiin bishaaniin, maariin, Somaliyaan achiin gartee maariin gartee jinniin achiin gartee baharaan Awurooppaa dhaqee akkanatti hariifummaa tiyyaan bishaanirra deemee akkasin fidee bar. Sigala akkana siin jaa. Keenya akkana siin jau. Boota jolootiin dalagee fidee baradhee barnootaan.

Agartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan godhu laal. Aalama kana guutuu biliyeenara godhuu danda'a. Yoo gartee qoomiin cufti tujjaara taate eenyu eenyu eenyu eenyu eeyyamu. Namni namaa eeyyamu hin jiru. Cufti yoo miskiina taate hoo halaaka. Cufti yoo tujjaara ta'es halaaka. Kaan tujjaaroomsee, kaan miskiinoysee, kaan jiddu gala godhee, kaan maal godhee, ka tujjaaree samii ol dhaqee, ka miskiinoyees akkasuma gad bu'ee, ka jiddu galaa isuma fiiga laaladhu. Mm. Idan duuba Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan jedhu walaw basata Allahu rizqa li'ibaadihi rizqii osoo gartee gabroota isaa kana itti basha godhe bash osoo itti goone

itti cabsan liman yashaa'u nama fedhe jechuu min cibaadihi gabroota isaarraa wayaqdiru lahu itti xiqqeeysallee gabroota isaarraa ka fedhetti gabroota isaarraa ka gartee duniyaatti cabsuu male isaa beeka ka miskiinummaan maltuuf isaa beeka ka jiddugalli maluuf isaa beeka Kun yoo gartee ka miskiinummaa kana gartee ati kama jiddu gala jiraadhu jeen kana yoo duniyaatti cabse ifa laaka if balleessa. Ati fitoo xafi maallaquma isaa kanaatu isa akka boombiitti itti dhooyee isa kuchiisa. Si galee? Maallaqni isaa kun akka boombiitti ta'ee itti dhoosee ificha kuchiisuurra masgiida salfii duraa taa'ee yoo nagayaan rabbi gabbareera hin jiruufi. Eeysumaa rabbi maallaqa kana akkana maallaqa kana gaddaa faana fide yaa nagarree warri keenya. Gizee gartee waan hin taane seene Maallaqa kana kaa. Kanaan na gaddaafee silaa nagayaan hin mana taa'ami. Silaa nagayaan hin mana taa'a. Silaa nagayaan kaniin duraan masgiida kiyya salfii duraan salaatu duniyaa tana nakkannee kunoo kafna godhee odoon fifiiguu salaatallee itti dhabee tanu salaatallee na dhorkite jee lola. Mee laala dubbii mee dubbii tana ma laala ati gallan laali gaa xinxili mee abbaa yaa xinxilaa xinxili yoo dubbiin sii galte. Maallaqa kanaa kan na godhe. Nagayaaniin duraan salfii duraa salaatu ture. ani. Egaa kun kaati mana dhorkuu deema maallaqni kun jedhee darbee agarii deemee masgiida gala. Isin feetan akka feetan godha jaan ilmaanii. Ikhwaan ilaalame. Idan Rabbiin subhaana wa ta'ala ni beeka. Eenyuun gartee maallaqni kun malaa. Kana yoon itti kanne nagayaan salfii duraa salaatee nagayaan jiraata.

Kana duuba warri keenya maal jaa beektaa taa'ee lulluuqqatee mirqaanee an akkannee maan allaalle meen akkannee maan allaalle wi boo rabbiin makluuqa seete haaliqaa barinni si beekaar waan ati taate si beeka namni waan ati taate si beeku nakkannee maan allaalle wi maal si laala si beeka usii taayati chumataay yoo si kanneen waa ganda balleessitaa wati ganda karraa buudeemtaati.

Fakkeef akum kudhan yootti kanne akkam rabbiin if hin balleessu jettaati. Ka doolaara kum takkaan naayit kilabii dhaqee halkan san dhalaa meeqa badii dalagee yoo HIV achiin isa daaraa godhe hoo. Ha? Akkasi. Doolaara kum takkaan akkana xarraq jiru. Egaa zeeroo zeeroo gartee abba sadii oottii deekam. Egaa maal taatee buleesoo halaa kaa jechuudha. Tanaafuu si balleeysaa dura bilchaadhu akka si ballaan dura bilchaadhu mimooriin ta'e akka ba'attutti. Mee warra gartee ama 25tti ama 30tti biliyeenaroota as kennime. Laa yuu jedhi yoo abbaa irraa dhaale malee tokko tokko nama ama 35tti 30tti biliyeenaraan agartu. Biliyeenaroonni irra guddaa ama 50 oli. Nama shantamii oli biliyeenaroonni irra guddaan. Seeni gartee gogilii ilaali gartee umrii isaanii biliyeenaroota warra gartee addunyaa irraa raankii keessa jiru. Biliyeenaroota tujjaaroonni gartee irra guddaa maallaqa gurguddaan taa'u umriin isaanii afurtamii oli. Shantamii olii irra guddaa. Afurtamii shan birallee ol kutee. Afurtamitti beeki gartee sammuusaa guutamtee maal jettee yoo rabbitti kanne baqaayyoon akkanne maaneej godhuun hin dandeeyaa jechuu eegala.

ni beeka. Kabiir jechuun rabbii keessaa fi gubbaa kee beeku abbaa. Kabiir jechuun dubbiin sii jabduu beekadhu. Maanaan sii jabduu kabiir jennaan rabbii keessaa fi gubbaa kee beeku basiiruun kasi arku jechuudha. Kabiir. Kabiir jechuun rabbii keessaa fi gubbaa kee beeku. keessa kee wanaahnu na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu eenyu keessa kee beeka illaa isa tokkicha yoo taate malee ilma namaa makluuqaa beekaa keessa kee waan ati yaaddu waan ammaa ati yaaddu gartee eenyu si beeka namni si beeku hin jiru basiiruun rabbiin subhaana wataala si arka kaameeraa sirra jira gps maaltu sirra jira abba si argaa ni beeka jechuudha. Tanaafuu Rabbiin gabroota isaa keessa beeka isaan argaa tanaafuu gartee ati maallaqa hanganaa sii mala laffaa ooltuus hangana biran kutu maallaqni kee bakka. Maaliif? Maaliif jennaan booda salaata si dhorka. Maaliif jennaan booda si balleessa. Maaliif jennaan booda si halaaka. Tiggadda laalla ni ajjeefamta. Gala xarraq jettee ilannoo ilmi namaa kun bagyii gartee duniyaa gizee rabbiin itti cabse. Hayboo makiinaa bar ta- uffata makiinaa tanaan oofu bar kophatti qabaa bar. Harka gabbaasee bar ganda garsiifachuuf deemaa bar guyyaa san. Guyyaa akka aruuzaa fi maaliif makiinaa isaa ta addaa sanuu ta miliyoona shantamii ta miliyoona dhibbaa tana hooy tana tana ammoo akkana bar gaazetti naqeetuma magaalaa keessa galtee ganda tujjaaronni onni jiru useechirra deddeebee ga- ol kutee gad deebi'e ammaas Haarkani hasaayyaachuwaallo jee gizee irraa gabbuus akkasi gabbu'eeti wanni irraa buusa haar ulaa eenyu irraa bana seet saayibbasaatu irraa bana kana jechaa gabbu wanni ulaa irraa bana laal inni bar makiinuma yookaan makiinaan tasaati gizee inni gaabbinaa taa'u yookaan duuba irra taa'u dhufanii irraa banan haadaa huwa duniyaa Ura dinaa kifat jaan bahi bo gabu iti bani. Gabu era bana kasi gabu adni. Karabata sa kana wada. Hada wa dunya. Mal ti barbade garsifachu. Makinare mali bari baredu mali bitat garsifachu. Hucu baredu ma ufata garsifachu. Niyyaa garsifachuutii fi niyyaa uffachuu garaagarummaa qabdi beekadhu. Inna malaa maalu bin niyyaat wa inna maali kulli imriin maana waa abba. Niyyaan isaa as niin garsiisa. uffata kiyyaa isaa harkan makiinaa tiyyaa isaa harkan niyyaa yoommoo niyyaan isaa aboo waan rabbiin kiyya naa kanne waan bareedduutti bitadhee huccuus bareedduu uffadhee makiinaas bareedduu oofa yoo jee niyyaan isaa niyyaa ibaadaa taate ibaadaa bartunu rabbiin kiyya naa kannee mi'ee huccuu gartee bareedduu uffadhee ibaadaa rabbii godhuu qaba makiinaas bareedduu gartee bareedaa nuun jee rabbiin kiyya je'ee makiinaas bareedduun bitadha jee usee niyyaa isaa yoo tolche sowaaba qaba niyyaan isaa faasida kana nin garsiisa asaayyaachwaallo suufa doolaara kuma gartee shanii ka kum kudhanii jira beek akkas ta'uu beek ka kum lamaa jira ka doolaara kum sadii jira suufa jechuun gici itti godhee waan ati amma meeqa nyaattu bar nuti guyya tokko uffannaa jaan suufni kun meeqa beektaa doolaara kum kudhanii yaa gartee keenya gartee miskiinni Way kana amma meeqaa nyaadhaa bar silaa. Amma amma meeqa guutuu silaa gartee. Silaa dalagaatti eegalee mi jaan. Bikkas fuufa kanaaf bittu silaa. Meequm kurnan sammaanatti hin kennin dalagaatti eegalee silaa. Deemasii. Hirkasii. Galee walaakin yunazzilu biqadarin.

Heh? Kanummaan cal jee kana nama kana gartee fattanuudhaaf duniyaatti cabsi. Nama kana duniyaatti cabsee gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummataaf dirree baasa. Gaafa dur gaariidha maal ja'a maal ja'a xabiyaan isaa nama garii yoo du- Rabbiin duniyaa gizeetti cabsees xabiyummaan isaa takka dur yoo taate dhiira namaati san. Nama irra guddaa duniyaan xabiyaa jijjirti. أتعرفون هذا؟ irra aksaru naas irra guddaa namaa xabiya- duniyaan xabiyaa jijjiirti. Dhiisi duniyaan xabiyaa jijjiiruu maallaqa dhiisi gizee asii Afrikaa irraa biyya alaa Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awurooppaa fi Awustiraalaa dhaqee huu xabiyaan isaanii jijjiiramti. Illaa nama rabbi raamata godheef malee xabiyaan akka itti jijjiiran agarree akkatti fi fiigee gamas fiigee gamana fiigee gamana fiigee gartee Ameerikaa fi Kanaadaa fi maarree gara gizee dhaqee haada kutee xiqqoo takka. fifiigee eegas booda dafta. Si jala dafta yoo ganda nagayaa seene malee. Yoo ganda nagayaa dhaqee gartee ibaadaa isaa godhe malee. Fifiigee salaata as dhiisee salaata duraan Afrikatti masgiidatti wanni jiru dum unoo ni beeka namuu wal beeynaa jechuudha. Namuu wal beeynaa. Haadaa min akbar khasaara.

roobni kun dhufee laal dhawu godhee roobaaf jechuudha. Gamma East Afrikaa hafuura nukkutee bara hafuura nukkute amma Naayiroobii tana fa'aa dhukkeerraa kaasee laal. Walaa Taanzaaniyaa walaa maal maal East Afrikaa tana irra deemu jira akka ajaa'ibaatti. Dhukkee alla yaa rabbi hanga nurraa dhaabii. Rooba ajaa'ibaa takkaan agarre kana.